Salam hormatly adamlar! Siz bilen Alla Erdataýewiç! Sahypamda sizi hoş gördüm. Bu gün biz on altynjy sapamyzy geçýäs, Formula boýunça hasaplamak. Ilki bilen biz öý işlerini barlap geçeliň. Öý işinde bizde MKN üçburçluk çyzmalydy. Onuň her bir burçuny ölçäp we burçlaryň jemini tapmalydy. Indi mende şu ýerde üç sany üçburçluk çyz gördüm. Indi her kim her dürli üçburçluk çyzandyr, menem üç dürli üçburçluk çyz gördüm. Birinji üçburçlugymda şul burçy ölçän wagtym bir ýüz otuz alty gradus emele geldi. Bu burçy ölçänimde ýigrimi gradus emele geldi, bul burçy ölçänimde ýigrimi dört gradus emele geldi. Onda üç burçuň jemini hasaplan wagtym mende ýüz segsen gradus çykýar. Ikinji üçburçluga geçeli. Mende gönüburç üçburçluk çyzdym ikinji üçburçlugymda. Onda bir burçy göni. Bir burçumyz elli sekiz gradus çykdy, bir burçumda otuz iki gradus çykdy. Onda bularyň jemi hem ýüz segsen gradus boldy. Üçünji üçburçlugymda ýetiburçly üçburçluk çyzdym. Onda Şul burçumyz elli iki gradus çykdy, esasyndaky bir burç hem elli iki, bir burçy elli bir gradus we depesindäki, ýokardaky, burçumyz ýetmiş ýedi gradus çykdy. Onda üns bersek, bu hem ýüz segsen gradus emele geldi. Men size şu öýşüni bermeklik bilen bir zat öwretjek boldum, ýagny üns beren bolsaňyz, ähli jemler hem ýüz segsen gradusa deňdir. Ýagny, her bir üçburçlugyň burçlarynyň jemi ýüz segsen gradusdyr. Indi şu günki tema gaýt geleliň. Formula boýunça hasaplamak. Formula bu näme? Formula diýenimiz içinde düzüminde harplar saklaýan deňliklere formula diýilýär. Biz mysal üçin şu ýerde S deňdir V köpelen T formula seredeliň ýa-da S diýenimiz geçilen aralyk. V diýenimiz, tizligimiz. T diýenimiz, geçilen wagt. Näçe wagt ýöräpdir. Meselem, bir mysala seredeliň. Otly ýetmiş bäş kilometr tizlik bilen dört sagat ýol ýöretdi. Ol otly näçe aralyk geçipdir? Men näçe aralyk geçenini biljek bolsam, men formula boýunça S deňdir V köpelen T formulany ulanýan. V mende ýetmiş bäşe deň. T diýenimiz wagtymyz dört sagada deň. Onda men V-ni T-e köpeltsem, ýetmiş bäşi dörde köpeldýän, olam üç ýüz bolýar. S diýenimiziň ölçeg birligi kilometr bolany üçin S deňdir üç ýüz kilometr bolýar. Ikinji mysalymyzda üç ýüz kilometr aralygy bäş sagatda geçmek üçin nähili tizlikde gitmeli? Onda bizde S berlen we wagt berlen, T berlen. Men W-ni tapmaly. Men W-ni tapjak bolsam, W deňdir S paýlanan T diýen formulany ulanýan. Eger men wagty tapmaly bolan bolsam, T deňdir S paýlanan W formulany ulanardym. Onda men W deňdir S paýlanan T formulty ýerine goýup, üç ýüzi bäşe bölen ýagdaýymda altmyş çykýar. Ýagny men üç ýüz ar üç ýüz kilometr aralygy bäş sagatda geçmek üçin altmyş kilometr sagat tizlik bilen ýöremeli bolardym. Görşümiz ýaly, formulada hasaplamak ýeňildir. Şunuň bilen biz sapagymyzy geçip gutarýarys. Öýüşleriňizi belläp alyň. Iki sany öýüş berdim. Birinjisi, ýetmiş üç kilometr sagat tizlik bilen gidýän otlynyň üç sagatda geçjek aralygyny kesgitläň. We ikinji mysalymyz, Gunça üç sagatda kyrk bäş kilometr ýol geçen bolsa, onuň tizligini tapyň. Onda birinjide bizde W berlen, T berlen, S tapmaly. Ikinji mysalymyzda T berlen we S berlen. Biz W-ni tapmaly. Şunuň bilen biz sapagymyzy geç gutarýarys. Işiňizde üstünlik arzuw edýän. Wele sag boluň.